Xi jkun l-att tan-nom? Il-kelma att hi mnissla mill-għerq għajn d, d, li minnu nnislu kliem ieħor bħal ngħoddu u għoddejna. Bl-għadd tan-nomi mela nkunu qed nirreferu għall-ammonti tan-nomi. Fil-Malti għandna tliet tipi ta' għadd, is-singular, għal meta jkollna oġġett wieħed, l-għadd imtenni, għal meta jkollna żewġ affarijiet mill-istess ħaġa, u l-plural, li jfisser ħafna. U għalkemm dan it-tqassim jidher sempliċi mal-ewwel daqqa t'għajn, hemm ħafna aktar x'jingħad dwaru. Nibdew bis-singular. Is-singular fil-Malti jinqasam f'żewġ tipi. Fuq naħa għandna l-farrat waħdieni, li bħalma jindika ismu stess, jirreferi għal ħaġa waħda biss, ngħidu aħna nagħġa jew vapur. Fuq in-naħa l-oħra, imbagħad, għandna l-kollettiv, li juri kollezzjoni jew ġabra tal-istess oġġetti. Il-kollettiv jista' jkun morfoloġiku, Jiġifieri jissawwar permezz ta' kelma waħda, ngħidu aħna nagħaġ. Fil-każ tal-kollettiv morfoloġiku, dan dejjem jieħu l-maskil singular u għalhekk ngħidu dan in-nagħaġ. Il-kollettiv jista' jissawwar permezz ta' frażi u nirreferu għalih bħala l-kollettiv f'ġemgħat jew fi gruppi, ngħidu aħna merħla għall-merħla nagħaġ jew flotta. għall-flotta vapuri. Jekk għandna żewġ affarijiet mill-istess ħaġa, ġieli ninqdew bl-att imtenni, speċjalment għall-kliem ta' nies l-Għarbi. F'ilsienna, l-att imtenni jissawwar biż-żieda ta' suffiss ejn jew għajn u nsibu bosta eżempji tiegħu f'kelmiet marbuta mal-ġisem minħabba n-natura simetrika tiegħu. Ngħidu aħna għajnejn, widnejn, u subgħajn. Spiss jiġri li meta kelma tispiċċa bil-vokali a, Indaħħlu wkoll it-te marbuta. Ngħidu aħna, kelma ssir kelmtejn, darba ssir darbtejn, u mija ssir mitejn. Mhux li kien li dan jgħodd ukoll għall-ewro? L-aħħar taqsima tal-għadd tan-nomi hija l-plural, li jfisser ħafna. Anke l-plural jista' jinqasam f'diversi kategoriji. Nibdew mill-plural sħiħ. F'dan il-każ, il-kelma tibqa' sħiħa u jiżdied suffiss magħha, bħal demb li jagħtina x'nifhmu li hemm aktar minn ħaġa waħda minn dak l-oġġett. Ngħidu aħna, triq issir triqat, ferħ issir ferħiet u computer issir computers. Imbagħad hemm il-plural miksur. F'dan il-każ, il-kelma donna nkissruha biex nerġgħu nsawruha. Ngħidu aħna, Tapit issir twapet. Sodda ssir sodod. U roqgħa ssir irqajja. Xi kelmiet jistgħu jieħdu kemm il-plural sħiħ kif ukoll il-plural miksur. Pereżempju triq tista' ssir kemm triqat kif ukoll toroq. Bolla tista' ssir kemm bolli kif ukoll bolol, u kaxxa tista' ssir kemm kaxxi kif ukoll kaxex. Fl-aħħar nett, għandna wkoll il-plural tal-plural, jew il-plural tat-tip, li juri ammonti kbar jew ammonti ta' affarijiet ta' tipi jew speċi differenti, ngħidu aħna, elufijiet u trufijiet, jew dbieben, spapen. u qmuħ. Tajjeb ngħidu li f'ilsienna, is-singular jintuża ma' ħaġa waħda jew għal oġġetti ta' l-istess tip. L-att imtenni jintuża għal żewġ affarijiet, u l-plural jintuża meta jkollna bejn żewġ affarijiet u għaxra. Mill-ħdax 'il quddiem nerġgħu nduru għas-singular, per eżempju, ħdax-il ħnejja, għoxrin ġebla, u sitt mitt elf ħamiema. Bdejna bil-wegħda li se ngħidu kelma jew tnejn fuq l-għadd fil-Malti, imma spiċċajna biex għedna ħafna. Nittamaw li bis-saħħa t'hekk, għandkom idea aħjar tal-użu tas-singular, l-għadd imtenni u l-plural f'ilsienna.